Ɛnkane tete no, na ahemfofoɔ abɛn paa. Yɛwɔ ɔhene bi a ne yɛfrɛ no Nana Akua-Amoah Mampong Adjei a ɔno wanhunu owuo da nanso ɔtu yeraeɛ. Sɛ yɛbɛhwɛ ɔfa a ɛdi kan wɔ Kwawu abakɔsɛm yi a yɛresua yi mu a, yɛbɛhunu sɛ saa Nana yi na ɔyɛ obi a ɔmpɛ ntɔkwa. Nanso abakɔsɛm kyerɛ sɛ na waben yie paa. Mema mo akwaaba, Wei yɛ Kwawu abakɔsɛm no a yɛresua no ɔfã a ɛtɔ so mmienu. Momma yɛnhyɛ aseɛ. Yɛbɛhunu sɛ na Nana Akua Moa Mampo Agyei mpɛ sɛ ɔbɛkɔ ntɔkwa. Ɛno nti ɔsesaa ne manfoɔ saa pɛɛ ɔhene bi a yɛfrɛ no Ɔheme kaa ne ho sɛ ɔde ne nkorɔfoɔ nyinaa retu bata akɔ beaeɛ foforɔ. Ɛberɛ a Nana Akua Moa ne Nana Ɔheme ɛfa a Biretuo abusuakuo yi de wɔnom bɛpie hwideɛ mu no, na akyire mu a agogo hwideɛ mu. Wɔnom sunsum mfidie bebree maa wɔnom atamfo. Ɛno nti na ɛyɛ den sɛ ɔman bi, abusuakuo bi anaasɛ akofoɔ bi bɛtumi atɔ wɔn so werɛ. Na wɔnom atutu amenamena asunsum mfidie bebree wɔ wɔnom hyeɛ so. Na ɛhɔnom no, Nana Akuamoah Mampoh Adjei hyɛɛ aseɛ hyehyɛɛ mmara bebree. Na ɔyiyii mpanyimfoɔ a wɔnom bɛboa no ama no abu n'ahennie. Nana Obrimfa Ahui ba bɛyɛ Gyaase hene. Ana ɔmaa Kwame Onini Afari bɛyɛɛ Bonkum hene. Adɔfonom, Nana Ɔheme a ɔkɔkɔgyaa Nana Akua Amoah Mampoagyei maa no kɔsoɛɛ saa beaeɛ yi no, animuonyam a Nana Mampoagyei de hyɛɛ ɔhemmea ne sɛ ɔmaa no bɛyɛɛ asafohene. Mmerɛ kɔɔ anim hɔ no, wonim sɛ na na ɔhemmea ba bɛdanee abatifi hene ɛnam ne so mpa nti. Adɔfonom, mmerɛ durui ma Nana Akua Moa Mampong Agyei waree, na ne yerɛ a ɔwaree no no ne yɛfrɛ no Ɔbenewaa Bona. Saa ne yere yi na ɔfiri abusuakuo bi mu a yɛfrɛ wɔn Aduamoa. Wunim sɛ nnɛ a me ne wo rekasa yi, ɔhene biara a ɔbɛba abedi akonnwa wɔ kwaw biara no, ɛwɔ sɛ ɔware firi ne yere a odi kan yi abusua mu deɛ? Hmm! Adɔfonom, kwawfoɔ anhyɛ da ante bɔne biara. Nanso ebeduru mmerɛ bi a wɔnom nyaa nkra firii Asante Akyem hene kɛseɛ bi a ne yɛfrɛ no Nana twene bua kodua hɔ nom sɛ wɔnom mmra mmɛka ntam sɛ wɔnom hyɛ Asante Akyemase. Saa asɛm a Nana Akua Amoah tee yei anyɛ ne dɛ, nti ɔyɛɛ n'adwene sɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔhyɛ obi ase deɛ, ɔne n'abusuakuo yi nyinaa bɛtoa wɔn akwantuo so atu afiri baabi a wɔnom te. Ɛno nti wɔnom de wɔn ani kyerɛɛ bepɔ bi a ne yɛfrɛ no Dwerebe. wɔnom akwantuo mu no, baabi a wɔnom dii kan soɛeɛ no, wɔde wɔnom hene Mampong Agyei din na too kuro yi. Wɔtoo hɔnom din Ɔkwawu Mampong. Ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, saa kuro yi, yɛfrɛ no Ankaase. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ, saa Biretuo abusuakuo yi na ɛyɛ den sɛ ɛtɔ da bi a, wɔnom bɛtena faako akyɛ. Ɛyɛ dɛn a wɔn mu bi san bɛka akyerɛ wɔn ho sɛ wɔntoa so nkɔ wɔn anim? Saa atenatuo yi na ɛnam so maa ɛtena firi biretuo mu nso baeɛ. Na mom yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha. Nana Akua Amoama Mpuagyei somaa ne nkorɔfoɔ sɛ wɔnom nhwehwɛ nsaase ne baabi a wɔnom tena a wɔnom asom bɛgye wɔn. Da koro bi, Nana Akua-Amoah ma mpoagyei asomafoɔ no mu baako ba bɛka kyerɛɛ Nana sɛ wahunu asase bi a saa asase no ho dwo yie paa, ɛno nti wɔnom nyinaa ntu nkɔtena hɔ. Saa beaeɛ yi na ɛbɛn nsuo bi a Yɛfrɛ hɔnom Subiri. Ampa, Nana Akua Muama Mpoagyei ne n'abusuakuo yi nyinaa tuu bata kɔɔ saa beaeɛ yi. Adɔfonom, saa beaeɛ yi, wɔtoo hɔnom din Abene. Ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, ɛhɔnom na wɔnom hene ne wɔnom amammerɛ bebree wɔ. Ɛberɛ a Nana Akua Mua ba bɛsoɛɛ saa beaeɛ yi no, wɔnom amfa no ahogono so koraa. Wɔnom ne nkuro ahodoɔ bebree kɔkoo ntɔkwa, na ɛnam sɛ abepɔ ne abotan atwa hɔ ahyia nti no, abere biara no sɛ nkorɔfokuo bi yɛ wɔn adwene sɛ wɔne wɔnom reba abɛko a, deɛ na wɔyɛ ne sɛ wɔforo abepɔ yi kɔ soro muni aboɔ akɛseɛ de ku wɔn atamfo. Wei maa ɔman biara a na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔne saa Kwawufoɔ yi bɛko ntɔkwa biara no na wɔmfa no ahogono so koraa. Ɛnam beae a na wɔnom te ne ɔkwan a wɔfa so ko wɔn ntɔkwa nti no, na wɔsa wɔnom mmrane sɛ asase aban. Ewiase wɔ hɔ yi, sɛ wo ne asase aban nya ntɔkwa a, yɛbɔ wo kɔ fie kowu. Ɔdɔfoɔ, Nana Akua Amoah kyekyɛɛ nsase ne nkuro ahodoɔ ahodoɔ bebree no ara maa n'abusuafoɔ sɛ wɔnom ndi ahennie wɔ so. Ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, sɛ wokɔ kwawu a, woanhu sɛ ɔhene wei yɛ biretuoni a na ɔyɛ ɛtenani? Kan hunu sɛ ɛtena, ɛno ara nso ne biretuo. Sɛ wopɛ sɛ wohunu ɛtena anaasɛ biretuo abusuakuo yi nkuro a wɔnom kyekyereeɛ a wɔde bɛpuee abɛnɛ yi a, ɛneɛ tie me wɔ ha. Wɔnom kyekyeree Asante Mampɔn. na gyama ase. Wɔkyekyeree afidwa ase. Wɔnom baa Sani Agya. Saa nso na wɔbɛkyekyeree Asante Akyem Hwidim. Wɔnom bɛkyekyeree Dworobɛn so bɛkyekyeree Kwawu Mampong ne nkuro ahodoɔ bebree ansana wɔnom reba abɛkyekyere Abene. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ Kwawufoɔ yɛ nkurɔfokuo bi a wɔnom tutuu akwan yie paa. Ɛrekame ayɛ sɛ Sɛ wokɔ beaeɛ biara a, wobɛhu sɛ saa Biretu abusuakuo yi anaa Ɛtena abusuakuo yi, wɔnom wɔ hɔnom. Na wɔyɛ nkorɔfokuo bi a wɔpɛ akwantuo yie paa. Na wɔnom kɔ na sɛ ɔgya bi wɔ hɔnom a, wɔnom a wɔbɛgya wɔn hɔ no, wɔnom na ɛdane Ɛtenafoɔ. Na abakɔsɛm kyerɛ sɛ Nana Akua Amoah Mampow Agyei yɛ ɔhene bi a wanwu. Ɔtu yerae kɔhyɛɛ duam. Ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, sɛ wokɔ kow a, wubehu dua no. Na abakɔsɛm mpo kyerɛ sɛ nka ne tete mmere mu hɔ wo ba no, sɛ oduru dua yi ho na wobɔ Nana yi din na sɛ wokyea no a, wobɛte sɛ ne kasa firi dua no mu reba. Otumi gye so. Mma no nyɛ wo nwanwa koraa, ɛfiri sɛ Nana Akuamoah Mampong Adjei yɛ berɛtuoni. Ɛna berɛtuofoɔ nso, abakɔsɛm kyerɛ sɛ aboa a wɔfrɛ no Kurokuro Koko. na edii wɔnom anim firi soro de wɔnom ba bɛpiee adanse. Da ko yɛbɛyɛ saa abakɔsɛm yi. Ɔdɔfoɔ, sɛ wopɛ ɛberɛ a wokɔ saa kwawuma yi mu a w'ani bɛgye paa a, ɛyɛ Oforisuo bosome a wɔnom redi Yesu Wusɔreɛ da. Mekyiri mu a, Easter wɔ yɛn man mu ha no, obiara nim sɛ ɛduru saa berɛ yi a kwawu ɛnyɛ fɛ di agorɔ koraa. Mɛsrɛ wo ara sɛ me YouTube link no da me profile no so o, ɛyɛ a na woabɔ so na woasɔscribe ama me woate? Meda mo ase. Sɛ me kasa tia obi a, momfa nkyɛ me, sɛ m'ano nso fom wɔ me kasa mu a, na mode akyɛ me. Ɔbɔadeɛ nhyira obi biara. Ɛda foforɔ, mede ahɔhobeaeɛ anaasɛ abakɔsɛm bɛbrɛ mo. Mom bye bye!